Erkin men özü neme hakynda bir aýdaýyn, edýän podcastym hakynda. Podcast podcast with G diýip gidýär, Gülmet bilen podcast diýip gidýär. Şu 9-njy bölümim, mundan öň 8 sany myhmanym bardy. Hawa, sekiz myhmanym bilen dürli temalarda, asylam türkmen community üçin peýdaly bolup biläýjek temalarda gürrüňdeşlik geçirdik. Okuw barada, scholarship barada, ondan soň iş barada birazjyk. Ýene ileride-de gowy nemelerim bar, ýöne bilýäň, green karta meselesiniň açyklanmasy maý aýy, Adamlar şu atdan soraýar birden bize green kart çyksa nähili taýynlyk göreli, nämeler edeli, näme zatlara üns bereli, ondan soň şoň ýaly detaýlar plus seň özüň ES Consulting diýip konsalting kompaniň bar. Menä hemişe seni birem wiza Vizas bi Nova my şoňal bir firma bar Visa bi Nova owa. Şo şo iki ikiňizi hökmany ýagdaýda mention edýän.
Saz ol.
Owa hemişe de aýdýan bilgi alyp bilersiňiz diýip. Indem bu gün häzir goşuljak adamlar belki onlaýn bilgi islärler belkide aýdyp bereris. Soň men TikTok bilen Ýutubda paýlaşýan wideony. He. Okey.
Galýar wideolar dogrumy?
Wideolar galýar.
Seňem kontaktyňy, seň öz individual kontaktyňy birem company kontaktyňy ES Consulting kontaktyňam aşaga mention ederin. Ekstradan soraglary bolan adamlar soň arkaýyn girip baryp senden sorar ýaly.
Şundan başlaly, sen özüň hakynda bir tanatsaň, sen kim, ondan soň nirde ýaşaýaň, haçandan bäri Amerikada ýaşaýaň, bir kiçiräjik özgeçmişiňi aýdyp berseň.
Ine adym Erkin. Hawa, Edil şu wagt Çikagoda ýaşaýan, ýöne ýedi ýyl Nýu-Ýorkda ýaşadym. Şu geçen iki müň ýigrimi dördüň sentýabrynda Çikagoa göçdüm iş sebäpli we bärde ýaşaýan. Amerikada men iki müň on sekiziň awgustynda gelipdim. Iki müň on sekiziň awgustynda Şunda özüm grin kart tutup geldim. Nawo. Grin kardam birinji tabşyramda çykmady, ýedinji tabşyramda çykdy. Ede şu wagt temamyz grin kart bolan üçin şoňa barada biraz aşagyny çyzaýyn näme? Aha. Awo, ýedinji tabşyramda çykdy. Türkde tabşyrdym 6 ýyl, 7-nji ýyl Russiýa göçüpdim, okuwa gidipdim. Şo Russiýada tabşyrdym, şonda çykdy. Awa, ondan 2018 Sekizde geldik, Nýu-Ýorka ýerleşdik. Alty, alty ýyldan köpräk, ýedi ýyla ýakyn Nýu-Ýorkda ýaşadym. Häzir hem Çikaga gelýän. IS Consulting barada gysgaça aýtjak bolsak, şu dokument işleri men Türkde-de okuwa ýerleşdirme işleri etýärdim, Russiýada-da etdim, ondan bärde-de şo işi dowam edeýin diýdim. Munuň bir bölegi hem zat bolýar-da, grin kart bolýar-da, esasy bölegi deýin. Hawa. Şu green kartam iki müň on iki, iki müň on üçlerde aktiwny başladym, şondan bäri şu işi etýän. Hawa, soňky bir bäş-alty ýyl e, näme türkler derin diýär-ä, o düýbüne çenli inip, hemme zadyny e, bilýän diýsemem bolýar green kart barada. Gaty gowy.
DV Lottery näme? DV Lottery Green Card näme hak berýär adama? Wobşem Amerikada şu DV Lottery diýlende näme akyla gelmeli? Nähili şertler akyla gelmeli? Indi DV hak DV Lottery Green Card bu barada gysgaça zat edeýin geçmişini gürrüň bereýin gysgaça. E, aslynda 2000 1940-45-nji ýyllarda bu dile getiriler. O uruşdan soň adamlary Amerika ýerleşdirme meselesi boýunça şo wagtlar ýam berilip başlaýar. Ýöne ofitsialny uje e, häzirki biziň bilişimiz e, çekiliş, ýagny lotereýa hökmünde 1990-91-nji e, ýyllarda dile getiriler, 95-nji ýylda ofitsialny uje tabşyrylyp başlaýar. Diýjek bolýanym gaty uzyn bir taryhy bar aslynda green kartaň. Hawa o wagtlar poçta bilen ýazýardy atlaryny familiýasyny näme dokument gerek bolsa şolary ýazyp ugradýardylar soň tutup jogabyny garaşýardylar eýle beýle. Ýöne soňky şu alty ýedi ýyllykda gaty zat köpeldi i tabşyrýan köpeldi. Sebäbi öňä bildilenokdy kän adamlaň arasynda. Indi pikir etýärler hä oňa çykan bolsa maňada çykýa diýip uje tabşyryp başladylar. Indi geleli green kart näme zat asyl özi. Green kartyň özi şu Amerikada ýaşamak rugsat, wid na žitelstwo diýýärler orslar, türklerde näme diýýärdi şoňa? Ikamet. Ikamet ýaly bir. Ikamet. Hawa, ikamet diýilýär. Bu näme peýdasy bar diýseňiz, Amerikanyň graždanynyň näme hukugy bar bolsa, togsan dokuz prosent şo hukuklara eýe bolýar. Ýagny, okuwa girip bilýär, kompaniýa açyp bilýär, islän işinde işläp bilýär. döwletiň meselem pandemiýa döwründe kömek etdi, o kömeklerden peýdalanyp bilýär. Edip bilmeýän zatlary näme? Ses berip bilenok. Ýagny amerikan prezidenti, hawa, prezident saýlawlarynda ses berip bilenok. Esasy zat minus, minus däl-de, esasy edip bilmeýän zadyňyz şol. Galan amerikan watandaşy, graždany näme zada zat bolsa eýe bolsa, söz söz eýesi bolsa, şo grin kartam şo zatlary ýerine getirýär.
Green kartanyň ýene-de gysgaça edin. Green kartany alşyň her hili ýoly bar. Birinjisi ýaňky lotereýa. Iň aňsat, aňsat diýenim şansda.
Şans hawa.
Şansyň çyksa kelleagryň ýok. Hawa. Green karta birinjisi lotereýa. Ikinjisi Bir işe bärden iş alýaň, işde işleýäň, sponsor tapýaň, şol sebäpli şoň üsti bilen alsa bolýar. Onuň ene-atasy ýa-da çagalary bärde bolsa, ene-atasyny ýanyna goşup bilýär. Aýle birleşimi diýenimiz türkleriň, awa, wassoýedineniýe orsçasy bolýar. Şony edip green card alyp bolýar. Ondan özüň ýatyrym wizasy, ýagny bärde biznes, Türkmenistanda ýa-da başga ýurtlarda biznesmen bolsaň, gowja ýatyrym edip biljek puluň bar bolsa, Bäri Amerika ýatyrýaň. Onnoň işçi alýaň, Amerikada işçi etseň, näçe öz zatlary bar onuň näme, düzgünleri bar. Şolary etseň, onda-da green card edip bilýä, alyp bilýäňiz. Gysgaça şo green card barada. Talant, talantam bar öýdýän, hä? Visa talant. Visa, visa talant. Olar, bularyň aýtýan hemmesi belli bir wagtdan soň bolýar. Ýagny, meselä işçi vizasy diýemizde bir ýyl bolýar, bir ýyl işlemeli ýa-da üç ýyl işlemeli şerti bar. Şondan soň alyp bilýäň olary. A green kartda gön alyp bilýäň çykan badyna. Hawa, aýdyşyň zal talant wizasy zadam bar, hawa. Mhm.
Okey, bu DV Lottery bu günki asyl üstünde durmak islän zadymyz, çünki DV Lottery hemme adama açykda, hemme adam näme tabşyryp bilýär, on ýigrimi bir ýaşyny geçen bolsa, her her ýylyň belli wagtynda, her ýylyň haýsy aýynda tabşyrylýar, şony bilmeýän adamlar üçin hem aýdyp geçeli.
Şu sorag bar-a, köp kişiň kellesini aryşdyrýar. Meselem, diýýärler maňa, Aý, am, diýýär, iýunda ýa-da ýanwarda mende grin karta şu wagt tabşyryk gelýän, diýýär, indi çyksa gitjek. Onýaly zat ýok. Grin karta lotereýasy üçin diňe ýylda bir sapar, olam oktýabr bilen noýabr aýlarynda, o her ýyl üýtgedilýär çyslosy, sekizinji oktýabrdan sekizinji noýabr meselem diýen. diýip, her ýyl üýtgedilýär. Ýöne aý boýunça oktýabr bilen noýabr arasynda tabşyrylýar. Ýylda bir sapar we diňe bir saýtdan, web saýtyndan tabşyrylýar. Başga hiç ýerden Galany tabşyryp berer, o tabşyryp edip biler. Ol hyzmat hakyna bir zat edip berer ýa-da tanşyň edip berer. Ýöne diýjek bolýanym, internetden özüm tabşyrdym diýýär ýanwarda. Ony ýa zat ýok-da. Diýjek bolýanym. Hawa, ýylda bir sapar oktýabr we noýabr aýynda tabşyrylýar, jogaplaram indiki ýylynda maý aýynyň başynda, birinji hepdesinde jogaplar çykýar. Özüň tabşyrjak bolsaň töleglimi? Ýok, mugt Green Card tabşyrmak özüňiz tabşyryp bilýäňiz, gaty aňsat, men her ýyl öz sahypamda bolsun, ES Consulting sahypasynda bolsun, nädip tabşyrmaly, at familiýa doglan ýylyň ondan ýaşaýan ýeriň diňe bir surat boldy başga zat ýok ýöne ýene-de ýok men tabşyrmaýyn siz tabşyryň diýenler bolýar ýa-da amerikany tabşyryň ýa-da başga ýerini tabşyryň diýenler bolýar olary tabşyryp berýäs hyzmat hakyna alýas aw ýöne aýdyşym ýaly polnusty mugut özüňiz edip bilýäňiz meň tabşyram bilen siziň tabşyraňyzyň kän bir üýtgeşikli ýok ýöne dykgat etmeli ýerleri bar adam Olar garaz anyk bolsun diýip, siziň üstüňizden hem tabşyryp biler. Onam aýdyp geçeli, gerekli informasiýalary berensoň, siz tabşyryp berýäňiz olar üçin belli bir neme garşylygynda, pul garşylygynda. Bolmasa-da özleri hem tabşyryp bilýärler, hawa. Meselem, ýaňky diýşiň ýaly, eger oktýabr bilen noýabr aralygy, olaryň daşynda bir çislody men tabşyryp bilýän, size tabşyryp bereýin, şunçaly baha bolýar diýenlere-de Gulak asmasalar gowy adamlaryň dogurdamy? Edeler olar maşynnikler bolýa ýada dogruçyl adam bolanda-da sizden dokumentleri diňe alyp goýa, oktýabrda doldurýarlar. Ony ýaly etýänlerem bar. Şo zatlara üns bersinler. Haçan haçan tabşyrýaňyz diýibem sorasynlar eger bir adama berseler bil informasiýasyny pul babatda. Edil özi. Indi tabşyranda-da ýene şunam billäp geçeli, tabşyranda-da, meselem, oktýabr tabşyrsyn, meselem, bize tabşyrsyn ýa-da özi tabşyrsyn, başga kompaniýalara tabşyrsyn, hökman we hökman tabşyranlygy barada konformeýşn nomer diýenimiz zada berýär. Näme tabşyranlygyňyz barada subutnama nomer berýär. Şony hökman başda tabşyrjak wagtyň, şony tabşyrýaňmy? Hawa. Tabşyraňda şuny berýäňmi maňa? Şony sorasyn. Gaty kän eşitdim, alýarlar, tabşyrýarlar, şu nomeri berenoklar. Ondan jogaplary çykanda diýä okey seňki çykdy zadyň aýtsaň näme skažym on müň dollar on bäş müň dollar otuz müňe çenli eşitdim muny otuz müň berseň şu nomeri berýän diýenler bolýar şoň üçin başdan tabşyrmazdan öň şony sorap anyklaň Ýaman gaty wajyp zatdyr adamlar şol confirmation number şoň bilen şo number bilen siz soň özüňiz barlap bilýäňiz ony ýagny Hiç hili problema ýok. Ýa şuny nomeri hökmän almalydyr, soň sizi bilen şantaž etmegine ýa-da sizden goşmaça pul soramagyna rugsat bermäň o maşennikleriň. Gaýrat ediň. Menem gaty kän adam.
Hawa, hawa. Ok. Indi ýaş, ýaşa gelende nähili informasiýa, meselem näçe ýaşa çenli adam ejesi-dädesi bilen bile gelip bilýär, ejesi-kakasy bilen ýa-da Birem özi samostoýatelno tabşyrjak bolsa näçe ýaşyndan ýokary bolmaly?
Şeýle, aslynda ýaş zady ýok. Näme diýerler? Palançy ýaş üçin hatda meselem aýtsalar mende ýetmiş ýaşymda diýýän diýip tabşyryp bilmän. Ony bir ýaş ýok aslynda. Başlangyç ýaş on altydan soň pasport alma ýaşyndan soň tabşyryp bilýär aslynda. Ýöne Okuw bolanlygy sebäpli, okuw, ýagny utsa-da okuwy, näme, diplomyny, attestadyny görkezme bolanlygy sebäpli on sekiz ýaşdan soň tabşyryp bilýärler. On sekiz ýaşdan soň tabşyryp bilýär. Ene-atasy munuň, ene-atasy hem tabşyryp bilýär. Ene-atasy utan ýagdaýynda, garyşdyrmaýyn şeýle, ene-atasy utan ýagdaýynda ýigrimi bäş, ýigrimi bir ýaşa çenli öýlenmedik çagasy bar bolsa, Olar ene-atasyna awtomatiski goşulyp green card alyp bilýärler. Ýigrimi bir ýaşa çenli.
Ýigrimi bir ýaşdan Haw. uly bolmaly. Hawa Döwran green card haw.
Mende adamlaram görnenok, soraglaram görnenok, size görünýärmi? Hawa mende görünýär men soň a a diýen gürleşiň başynda ýene aýdyp geçerin. Boldy, boldy, boldy. Ok.
W opşem, ene-atasy utan ýagdaýynda ýigrimi bir ýaşa çenli bolan çagalary, öýlenmedik çagalary, durmuşa çykmadyk çagalary ene-atasy bilen bile gelip bilýärler. Na wa. Ýöne, näçe ýaşda bolsaň bol, utan ýagdaýyňda sen agaňy, doganyňy getirip bileňok, ene-ataňam getirip bileňok. Dogry.
Dogry. Diňe öz maşgalaňy ýa-da çagalaryňy. Diňe, hawa, maşgalaňy, aýalyňy, çagaňy getirip bilýäň. Ondan başga hiç kimi getirip bileňok. Düşündim.
Okuw ýagdaýy nähili? Meselem, diýeli, belli bir okuwy gutaranyň ýetikmi? Orta mekdebi gutarmak ýeterlimi ýa-da bir kollejy, uniwersiteti gutarmak gerekmi grin kart alarýa?
Häzirki günde diňe orta mekdebi gutarmagyňyz ýetýär aslynda. Indi bu bizde kän ýok Türkmenistanda emma kim okan bolýar, orta mekdebi gutaran bolýar. Ýöne okamadyk bolsa meselem ýa-da daşary ýurtda bolanlar üçin okamadyk bolsa iki ýyl bir ýerde strahowkaly Däde bizde strahowkaly işlän bolmaly iki ýyl. Eger okuw gutarmadyk bolsa. Ýöne bu ýyl näle boljak, ony bilmeýäs. Täze sistema gelýär, her gün bir zat üýtgäp dur. Aýdyşlaryna görä belki talap edilip biler okuw. Ýöne entek anyk bir zat ýok. Oňa kellä garşylmamak peýda bar. Şu wagtlykça orta mekdebi gutarmak, onunjy klasy gutarmak ýeterli. Hawa, edil şu wagta şeýle. Düşündim. Okey.
Başga ýene-de şo taýda şu bolaýmaly ýa-da şeýle bolaýmaly diýip bir şerti barmy green karta tabşyranyňyzda? Ýok. Dil şertini diýip sorýarlar adamlar. Meselem dil şerti bar, men dil bilemok. Dil şerti ýok. Giren döwletiňizde perewodçik berilýär ýanyňyza. Onda problem bolanok utan ýagdaýyňyzda. Aýdyşym ýaly diňe okuwy gutaran bolsaňyz ýa-da iki ýyl bir ýerde işlän bolmagyňyz ýetýär. Düşündim.
Meselem, diýeli, tabşyrdylar grin karta, utdular grin kartany. Ýene köp soralýan soraglaryň biri şu, Men baram soň hökümet maňa jaý, maşyn, iş berýärmi diýip soraýarlar. Meň rilsim ýadyňda düşdi. Hawa. Gelenden soň Green Card size diňe wid na žitestvo berer, ýaşamak üçin rugsat berer, ikamet berer, başga hiç zat berenok. Ne jaýyňyzy, ne puluňyzy, ne okuwyňyzy hiç zat berenok. Ýöne men rilsimde de öňem aýdan bir zadym, şonuň şony almagyň özi ýaňky jaýdan, maşynyňdan, aýalyňdan, näme zat bolsa şondan haýyrly, has gowusy. Sebäbi adamlar, bärdäkiler bilýändir, green card almak üçin nämelere taýyn, nämeler etýärler, ýöne alyp bilenoklar. Hawa, ony köpüsi düşünenok, ýagny gelmedikler düşünenok green card-yň nämesidigini. Ýöne şoň özi bir uly bir zat da garaz.
Nawa. Dogry dogry. Bir zat aýdyp geçeýin. Adamlar o taýda ýazýan soraglaryňyz ýokary gidip dur men soň tapyp bilmen. Aşakda sorag soralýan bölüm bar. Sorag işareti bardyr aşakda. Şo taý ýazsaňyz gürleşigimiziň soňunda soraglaryňyzyň hökman jogap beres. Ýöne bärik ekrana däl aşaga ýazaýyň gaýrat ýöne şo spesialny sorag soralýan ýer bar. Okey. Erkin indi diýeli şu wagt uje geçen ýylyň oktýabrynda, noýabrynda tabşyranlar ýene nesip bolsa bir aýa galman açyklanýar-da, kim aldy, kim gazandy. Üçünji maýda, hawa.
Bir aýdan azrak wagty bar. Indi şu wagt indi häzirden soraýarlar, biz nämeleri taýynlamaly, näçinji ýeri bolsak, meselem, näçe müň adama çenli çagyrma, näme şansymyz bar, çagyrylma şansymyz bar, näme dokumentleri taýynlamaly, näme zada taýyn bolaly, eger green card utjak diýip soraýarlar. Hawa.
Şu wagt edil bir zada gaty howlukmak gerek däl. Taýýarlamaly zadyňyz ýok şu wagt. Näme üçin taýýarlamaly zadyňyz ýok? Şu wagt 3-nji maýda jogaplar çykdy. Siz utan ýagdaýyňyzda-da sentýabra, oktýabra çenli hiç hili dokumentleriňizi hiç hili çakylyk edenoklar. şo wagtyň içinde birinji bolsaňyzam mesela oçurdyňyz birinji bolsada şo wagtyň içinde taýýarlap arkaýyn ýetişýäňiz hawa bul birinjisi bul birinjisi ikinjisi bir zat geçip gitdile barsa ýylan mukadyda
Ünsüm böldi da garaz. Awa. Garaz, diýjek bolýan zadym şu. Taýýarlamaly zadyňyz kän bir zat ýok. Eee oçut meselesinde. Bu oçut meselesi gaty üýtgeşik mesele. Her ýyl üýtgeýär bu. Bir ýyl boldy, eee 22 müňde durdy galdy. Hawa, bir ýyl boldy 30 müň, geçen ýyl mesele 32 müňe çenli alanlar bardy. Hawa. Eee bu ýyl şu wagt mesele eee geldik aprele geldik. Maýyňkylary çagyrýarlar şu wagt, iýunyňkylary çagyrýarlar 17 müň 500'e geldi şu wagt. Hawa, obysna iýunda uje 25 müň, 23 müň geçýärdi-de arkaýyn. Hawa. Diýjek bolýan bu üýtgeýän zat. Ýöne şuny diýip bilerin, otuz müň üsti kän bir umyt etmezlikde peýda bar. Muny hem açyk-açyk aýtsaň biraz zat bolsa-da, ýöne adamda şuny gördüm-de geçen ýyllaram, ondan öňki ýyllaram görlen zat, otuz bäş müň, elli müňlerde çykdy mysal, geçen ýyl elli müňlerde çykan bardy. Aý men utdum diýip begenip, maşynlaryny, jaýyny satan bar tanyşlarymdan. Maşynyny, jaýyny satan bar we ortada galýar. Bu Özüňi aldamakdan başga zat däl-dä. Birem utsaňyzam, utsaňyzam wizaňyzy eliňize alýançaňyz hiç zadyňyzy satmaýaňyz, hiç zada anyk bir garantiýa hereket etmeýäňiz. Dogry, wizany wizany alansoň belli bir möhlet barmy gaýdyp gelmek üçin ýa islän wagtlary gelip bilýärlermi? Meselem diýeli, hemme zatlary sazladylar, wizasyny aldylar, indi şolara wagt gerekdä öýüni, jaýyny ýa-da neýse maşynyny satmak üçin. Belli bir wagta çenli çykmalymy olar? Şu wizaň nemesinde ýa o meselede problema ýok. Indi
green kartany utduňyz, ýaňky ýaly belli bir wagt bar. Skajem siziňki birinji bolsa oçurdyňyz, birinji ýa-da 1000 başdaky 1000 däki adamlarda bolsa oktýabrda girýäňiz diýmek. Bu bu aralykda siz dokumentleriňizi taýýarlap bilýäňiz, ýaňky dokumentler hem kän bir zatlar, ony hem aýdyp geçeýin gysgaça. Dokumentler doluş hakynda şahadatnamaň, okuw okan bolsaň attestadyň ýa-da diplomyň o zatlar. Garaz özüň şahsy zatlaryň, üýtgeşik bir zat ýok. Indi şu taýda ne sudimy diýip, dokument sudimy bolmadygyna bar. Hawa, ne sudimy diýip, hiç hili jenaýatkärçilik çekilmedik zat diýip. Jenaýatkärçilik çekilen bolsa-da, sudy bolan bolsa-da, Aklanan bolsa, çykan bolsa, aklanandygy barada kagyz bolup bilýär. Olam zat däl, ýagny prepýatsia däl-de, ýagny garşy näme. Hawa. Hawa. Engel däl. Engel däl, edil öde. Hawa. Indi şu taýda şu dokumentler taýýarlan wagty wiza bir aý galanda medisinadan geçmeli bolýar, medisinskiý asmotrdan geçmeli bolýar, bolnisadan geçýärler. Amerikadaky almaly zatlaryňy, näme diýýärler, priwywkalaryňy. Hawa, priwywkalaryňy almaly, ukollaryň bolýar, şolary almaly. E, şu medisinadan geçen günüňden başlap, şu ukolyň 6 aýlyk zady bar. E, nämesi? Güýji. Geçerligi bar, güýji bar 6 aýlyk. Şondan içinde 6 aýyň içinde gelmeli bolýar Amerika. Düşündim. Ýagny wizany bir aýdan soň aldyň, diýmek sen bir 5 aý ýaly arada wagtyň bar. Şoň içinde islan wagtyň gelip bilýäňiz. Düşündim.
Düşündim. Şo şo wagtda uje eliňe wizany alansoň, ýaňky öýi satma, maşyny satmany ediň ki, garantiýa bolsun diýýäňdä. Edilerde. Edilerde.
Ondan soň hem 5 aýyň ýaly iň azyndan wagtyňyz bar. Düşündim.
Bolýa, maşynnikler diýerdi. Sag bol, sag bol. Okey.
Indi
näme diýjek? Meselem, kommentariýalary göremokda, bulary adat bolanok maňa. Ha, men soň Nämäden aý indi her hili adam barda o näme. Ha boldy.
Boldy.
Mesele däl. Siz ýok, siz görýän bolsaňyz problema däl. Awa men görýän soragym sorapdyrlar onda soňunda serederis nesip bolsa soraglara.
Meselem Amerika gelenlerinde adamlar men berýän maslahatym bar ýöne sen dedim diňle men iki sany maslahat berýän. Hökmany ýagdaýda iňlisçe haçan base boljak şekilde iň bolmanda bir halyňy neme derdiňi düşündirip biljek şekildede bolsa bir söz neme öwreniň iňlisçe beýs hem bolsa iki mümkin bolsa maşyn sürmegi öwreniň diýen oň daşynda ýene-de şulara şulara üns berilsin diýen zat barmy Awa.
E, aýdyşyňyz abat. E, ýani dil bilmänem gelip, käbir şäherlerde ýaşap bilýäňiz, günüňizi görüp bilýäňiz, aýlygam alyp bilýäňiz. Ýöne ynanyň, Şo ädimden geçmeňiz kyn bolýar. Uje bära gelenden soň görýäň, hä, swoboda bar, zat dilde problema ýok, düşünişýän, derdimi düşündirip bilýän diýäňde ýaşaberýäň. Soň göterilmeýäň. Aý baryp öwrenerin, o zat bolanok. Şoň üçin ýaňky siziň aýdyşyňyz ýaly basic fundamentini goýuň. Ondan soň üstüni goýup gitmek gowy bolýar. Ýani gelip iş saýlamakda zadyňyz bolýar, wariantyňyz bolýar. Indi dil barada siz aýtdyňyz, okey, maşyn barada-da goşulýan, ýüzbe-ýüz goşulýan, bärde Amerikada boljak bolsaň, maşyn hökman öwrenmeli. Meniň aýtjak zadym, hökman we hökman bir hünär öwreniň. Aýal maşgalalary üçin, meselem, meselem näme diýerler, spa nämeler bara. Hawa. Dyrnak, myrnak, ol bu işler. Bir hünaryňyz bolsun eliňizde, hawa. Erkekler üçin bir remont etmäni öwreniň, ony öwreniň, muny öwreniň, çalt ýol alýaňyz. Hawa, gysga. Menem şonda çykalym şo.
Elektrigam bolsa, santehnikam bolsa gaty gowy işler bar, mümkinçilikler bar. Eee, distwitnla, eee, şo tarapynda menem goldaýan. Ýa-da aşçam bolup biler, santehnik bolup biler, ýa-da elektrik bolup biler, maşyn ussa bolup biler. Bu zatlar gowy, gowy derken hem hem srazu iş tapar ýaly gowy-da, gelen wagtyňyz kän kösenmän, srazu ýöne ýaňky diýşim ýaly, basic iňlisçe bilen maşyn sürmek Men hemişe şony maslahat berýän koneşna. Ýene bir zat ussada goşaýyn, her ýyl sebäbi her ýyl bir iki kişide hökman ýaşaýan zadym. Aňardan skažym on müň dollar karz alyp gaýtýar, näme prosent alyp gaýtýar. O bolýar, bu bolýar. Näme diýýär agam diýýär, arkaýyn bol men bir aýda berýän. Amerika gelip bir aýda seň on müň tapjak zadyň däl-de. Bu çyn ýaly. Soň bärde kösenip ýörler. Şony etmejek boluň hany. Mümkin. Dogry. Mertebe. Ýani az kyn bolmaňda bäri gelip siziň aýaga galmaňyz zat edip özüňiz işe goýulyp zat edip minimum bir dört bäş aý bolýar arkaýyn zat edip başlamagyňyz. Şoň üçin şoňa görä taýýarlanyň diýen. Oň üçin şoňa görä borç alsaňyzam şoňa görä ýani bir aýda iki aýda çözýän zat dälde belki bir alty aý bolup biler şo şekilde bolup biler çünki tim bolýa çagalar bilen gelseň çagalara-da seretmeli, olar hem ýetişdirmeli. Näme däl. Belki ýaş maşgala bolsa ýa-da bir özi bolsa oglanyň, belki onda-da ýene bir aý ol mümkin däl-de. Mümkin, çünki gelen soň bir aý sen bir ýerde ýaşamaly, oňa pul tölemeli. Sen produktaň bar, sen maşyn alaýmaly, awtobusda gatnap sen haçan neme etjek, ýerleşjek, ornaşjak, işe neme etjek, mümkin-dä. Şonuň üçin menem diýýän, hatda bu gelen wagtyňyz adam sanyna görä maşgalany, meselem, on müň bilen ýigrimi müň dollar arasynda getirmeseňiz ýanyňyz bilen, bäri gelende kösenersiňiz diýýän ýa. Edil özü. Edil özü. Işe ýerleşmegem srazu bolýan zat däl. Interwýudan geçmeli, biraz garaşmaly. Green kardyň boluşy, konýeşne, plýus bolsa-da, srazu saňa iş tapylýar diýen garantiýa-da ýok hiç haçan. O-da belli bir wagt alyp biler, iki-üç hepde ýaly wagt alyp biler minimalno ýagny şo şekilde şoňada taýynlykly bolmak gerek. Ok Erkin başga-da aýtjak zadyň bolsa meselem haýsy nemede saňada ýüz tutup bilýärler eger green karta başwurjak bolsalar dogrymy? Hawa green karta tabşyrjak bolsa. Green kart utduňyz ondan soň dokument işleleri başlaýar anketa doldurmaly ol işler bu işler adres meselesi bolýar Şol zatlarda ýüz tutup bilersiňiz. Elimizden gelýänçe kömek ederis. Mundan öňem edenlerimiz bar, aýdyşym ýaly, on iki ýyldan bäri şu işi etýän, aktiwnyý bolup bärde, alty-ýedi ýyldan bäri bärde şu işi etýän. Aşgabatda-da tanşym, tanşymyz diýýän işleýän oglanlarymyz bar. Ofitsialny ofisimiz ýok Aşgabatda ýa-da Türkiýede, ýöne işleýän oglanlarymyz bar, şo taýdan dokument meselesi, o meselesi, bu meselesi görüşip edip bileris, onda problema ýok. Diňe grin karta däl, eýsem okuw wizasy, turist wizalary, dil okuwlary, olar üçin hem kömek edip bileris.
Gülýän. Jan gelýär aýdýan. Aýtýan. Jan, jan geldimi? Ha, öçürýän welin näme üçin? O şoň aly bolýar. Okey, şu hyzmatlaryňyz bar. Men häzir soraglarymy seredeýin, näme soraglar ýazypdyr adamlar. Eee, tak, birinji sorag. Green card ýitirseň näçe wagtda yzyny alyp bolýar? Ýa-da yzyny alyp bolýarmy?
Green card ýitirseň diýip näle bärde utup gelensoňmyka? Eger bärde gelip utup gelenden soň bärde green kartyňy aldyň Türkmenistana gitdiň ýa-da başga ýere gitdiň green kartyňy ýitirdiň ýa-da bärde özünde ýitiren bolsaňam alyp bolýar. Biraz wagt alýar ýöne alyp bolýar hawa. Şunuň hany Ýadyma düşen bir zady aýdaýyn men. Green karta utansoň Amerikada bir adres soraýarlar. Haýsy adres ugradaýyn diýip. Şu adres gaty wajypdyr eziz adama green karta utansoň. Meniň praktikamda bolan zat 2 ýyl öň, pamoýim, ýa-da 3 ýyl öň bir adresi berýärler, o adresde ýaşaýan oglan başga ýere göçýär. Bulara da aýdanak hiç zat diýip, bularam adres üýtgeden aklar we şu adrese barýada barana green kartasyz galýarlar. Green kart üçin täzeden USCIS immigrasion slujba baş wurýarlar, goşmaça pul töleýärler we goşmaça garaşýarlar. Şoň üçin ýene de men aýdyp geçjek zadym adres soranlarynda anyk adres beriň. Anyk adres. Dogrudan Erkin? Edil özi, edil özi. Adres soranda hökman we anyk adres beriň. Adresi başda dokument dolduraňyzda, diýsi form anketa dolduraňyzda e, berip bilersiňiz. Ondan soň e, üýtgetmek üçin posolstwa wiza alaňyzda baranda size soraýar. Soňky adresiň şomy diýär. Hawa, şonda üýtgetme şansyňyz bolýar. Onda da üýtgetmediňiz, Amerika girjek wagtyňyz migrasiýa gireňizde soraýar. Adresiň şu adresmi diýip. Şonda üýtgedip bilýäňiz. O bärde Amerikada adamlar çalt-çalt göçýär, ýer üýtgetýärler, o bolýar, bu bolýar. Şoň üçin Kim size adres beren bolsa, kimden alan bolsaňyz, gelmänkä hökmany suratda şony anyklaň. Adres şumy? Gaty kän ýaşaýar şo. Aýdyşyňyz ýaly adresi esasanam biziňkiler kän zady bilenok, näme indeks ýazylýar, zip kod ýazylýar, o ýazylýar, bu ýazylýar. Biz bärdäki näme adres berse şony okey diýerden ýazyp göwrýär. Şony gaýtadan soraň. Ine şu adres dogrymy? Täzeden bir barlap beräý. Geçen geçen iki hepde öň boldy mesele, biri apartment nomer apartman nomeri, öý nomeri ýazmandyr, şo taýda. Sebäbi ol bilenok, aňyrdaky gelin bilenok, bärdäkäm üns bermändir. Şony gaýta-gaýta soraň geljek wagtyňyz. Soň ýaňky ýaly kösenip ýöräňiz. O gelmese-de, green card gelmese-de prawa alyp bileňok. Gelmese, normalny işe girip bileňok. Garaz, gaty kän kelleagyry bolýar-da. Hawa, düşündim.
Birem şuny diýýärler, meselem, adam Türkiýede tabşyrypdyr, ýöne Türkmenistanyň raýaty türkmen. Dokument sazlamagy hökmän Türkmenistanda etmelimi? Ýa Türkiýede ýaşap ýören bolsa, Türkiýede gazan bolsa, Türkiýeden göni Amerika gelip bilýärmi?
Men özümden primer bereýin. Özüm Türkmenistanyň graždany. Türkiýede wagtymy tabşyrdym, Rossiýada wagtymy utdum. Şeýle deýin. Rossiýada-da wiza dokumentlerimi doldurdym, Rossiýada interwýua girdim, Rossiýadan bäri gaýtdym. Hä, Türkmenistana barmakmy hökman däl onda? Hökman däl. Onda şo ýene bir soragyň jogaby şody. Hiç hili iş bileňok näme işlerde işläp tak. Ony soň gepleşeris ýene tanşym ýok bolsa ýerleşmek kyn bolýamy öý tutmak zat etmek ýanymyza näçe pul getirsek gowy bolar diýipdir. Ok.
Indi pul meselesi boýunça pul meselesi boýunça siz özüňizi başda görmeli şundan şu sebäpli maşgalaňyz barmy çagaňyz barmy ýeke gelýäňizmi şoňa seredip pul ýagdaýy üýtgeýär ýöne Size etmeli zatlaryňyz bäri geleňizde, hökm, eger ýeke gelýän bolsaňyz, başda ýekäni aýdar, soň başga zat aýdaýyn. Ýeke gelýän bolsaňyz, komnatyňyza minimum alty ýüz, ýedi ýüz dollar komnat üçin pul aýyrýaňyz. Minimumlary aýdaýyn men, şoňa görä özüňiz hasaplaň. Alty ýüz, ýedi ýüz dollar komnatyňyza pul gitýär. Geldiňiz, maşyn hökman suratda, ýagny ýüzde ýüz däl-de, ýüzde segsen almaly bolýaňyz, ýa işiňiz aňsatlaşdyrýar, maşyn almaly. Maşyn hem bir prostoý maşyn alaňyzda-da dört müň, bäş müň dollar maşyn alýaňyz. Hawa. Şolar, esasy zatlar şolar, soň iýip-içme ol-bul diýip, ýanyňyzda ýene bir ýarym müň minimum, minimum bular minimum diýenlerim şolary almaly bolýaňyz ýanyňyzda. Maşgala bolan ýagdaýynda biraz iş kynlaşýar, şeýle kynlaşýar, siz geleniňizde hiç kim jaý berenok. Bärde kredit istoriýa diýip bir zat bar, hiç kim size jaý berenok, hawa biri size sponsor bolmaly, sponsor bolmady diýip gaty görüp berýärler köpler. Bolmak islemeýär, näme üçin islemeýär? Sen birinjiden a seni tananok bolupdylar ýa-da tanysada seniň näl tölejegiňi bilenok birinjiden, ikinjiden sponsor saňa tabşyran ýagdaýynda, bolýar men şoňa sponsor bolýan diýen ýagdaýynda bunuň kredit istoriýasy düşýär. Islese islemese. Garaz, e, o kellarylar köp zatlar diýjek bolýar. Maşgala bolup gelende sen hökman jaý tutmaly bolýaň. Jaýam tanyş arkaly tutmaly bolýaň. Giden türkmen bar bolsa, gazak bar, palan bar bolsa şolary ýerine almaly bolýaň. Jaý tutaňda-da birinjä bir rentiň, ýagny bir bir aýlyk kiregiňi bermeli bolýaň, bir aýlygam depozit bermeli bolýaň. Nýu-Ýork ýaly uly şäherlerde ýaşajak bolsaň, bir aýam arada durup berýän agende hökmany suratda bermeli bolýaň, şonsuz-da tapmagam kyn bolýar. Ýagny, jaýyň bahasy iki ýarym müň dollar bolsa, ýedi ýarym müň dollar birinji aýdan bermeli bolýaň. Awa, sen Hem böyle problema hazirki kowitde çykan kanun bar, jaý beren soň aňsat aňsat içinden şo oturan ýaşaýan adamy çykarmak bolanak. Şoň üçin jaý berýänlerem jaýyň eýelerem şondan gorkup mümkin boldugyça üç aý dört aý öňünden alýarlar da. Sag bol. Awa.
Şu zatlara taýyn bolup geliň, tanşyňyz bolsun, zat bolsun, hökman şoňa taýýar boluň. Awa. Indi şu temada ýene bir zat böler, sözüňizi bölýän. Eee, eý, maşgala bilen gelmek gaty kyn eken-de, men başda baraýyn diýen, soň çagalary getireýin. Buna hem goşulmaýan bu meselä-de. Sebäbi, eee, çagalaryň gelsi ýene şu kösenişik başlaýar. Ýene şu täzeden şol sistem eý şol ädimleri geçmeli bolýaň çagalaň dokumendidir odur budur jaýlaşmagydyr odur budur şoň üçin men hemişe diýýän bilemok indi ýalňyşam bolup biler gelende çagalaňyz bilen bary bile geliň bile köşeniň iki aý ondan soň normal nireleşip gitýäňiz ýagny özüň gel alty aý köşen çagalary getirjek bolup ýene ýene wizasy dolsun o bolsun bu bolsun olar üçin ýene alty aý köşen uzadyp bermegiň manysy ýokmyka diýýän da dogry dogry olar dogry şu taýda Adam taç diýip biri biz bar o siziň soraýan soraglaryňyzy biz uje hemmesini gepleşdik da ýene o temalary näme etmäli çagaňa çyksa sen gelip bileňak çagaň kime çyksa şo öz maşgalasy berem öz çagalaryny getirip bilýär ýigrimi bir ýaşa çenli bolan çagalaryny getirip bilýär şonda gysgaça aýdyp geçeýin onam bu tem bu wideony men häzir e, erti bir gün youtubeda we youtubeda we tiktokda paýlaşjak täzeden seredip bilersiňiz Ýene biri sorapdyr Erkin, häzir rezultatlary görüp bilýänmi diýip. Ýa onam aýdyp geçdik. Maýyň üçünde açyklanýar rezultatlar. Eliňizdäki confirmation number diýip bir zat bar, nomer berýärler size. Şo nomer bilen DiviLottery saýtyna girip barlap bilýäňiz.
Edil şu noktada ýene bir zat goşaýynam. Eee, üçünji maýda hemme kim dünýäň her ýerinden girip görýänligi üçin sistema togsan prosent çökýär. Üçünji maý görüp bilmän bilersiňiz. Soň görüp bilmän şuny ýaşadyk ba- eee, öň. Aý, men agam maňa çykmandyr diýýär, giremok, ol-bul girenok diýip goýýarlar. Soň men özüm boşanda bir seretlen welin çykypdyr. Soň maňa ynananoklar. Özüm gördüm-ä diýip, bolanow-a diýip. E, şonuň üçin aýtjak bolýanym, üçünji maý diýip, e, hökman zat edip oturmaň, dördünji maý, bäşinji maý arkaýynlaşanda girip görüň. E, şulam boldy, mundan e, dört, bäş ýyl öň boldy. Maýda çyk, e, çykmady. E, sentýabrda bir girip göreýin diýip, girip görýär. Sentýabrda görse, ady bar. Sistema ýalňyşy boldumy ýa-da bir başga bir zat boldumy şon ýaly bir zat boldy hawa. Adam adam güýçli dileg edeni bolmalyda çykmasada çykdy. Mümkin mümkin ýöne iki müň on ýedinji ýylda zat aldylar ýalňyşmasam ekkontenjandy ýaly näme diýýär goşmaça adam aldylar. Goşmaça adam hawa hawa dogry. Sentýabrda täzeden mail atyp sistemaňyzy barlap görüň diýip zat etdiler. Hä, birem sistemaly barlag görüň diýende, size hiç kim jaň edenok utanyňyz barada, hiç kim size sms ýazanok, hiç kim e-mail atanok size, hiç kim siz bilen habarlaşanok utanyňyzy. O, maňa zat edipdir, menden indi tölegini etmeli. Ýok onýaly zat. Utanyňyzy hiç hili töleg edeňizok. Nol. Hiç zat töläňizok. Hawa. Onda nädip diňe size berlen ýaňky confirmation number diýen nomeri alyp özüňiz sistemadan girip barlag göräňiz. Hiç kim bilen habarlaşaňyzok. Boldy.
Erkin köp sag bol wagt aýranyň üçin. Gaty peýdaly bilgiler boldy. Ýene men şunam aýdyp geçeýin. Lýuboý detalyny zat sorajak bolsaňyz, lýuboý detaly sorajak bolsaňyz, nähili nämeleri sorajak bolsaňyz, IS Consulting Erkiniň öz firmasy lýuboý wagt näme edip ýazyp bilersiňiz, habarlaşyp bilersiňiz. Instagram akkauntynam ýazaryn. Eger WhatsApp-yň üsti bilen habarlaşýan bolsaň Erkin ony bilmedim, özüňden soraryn. Eger WhatsApp nomeriňi paýlaşýan bolsaň onam paýlaşaryn. Arkaýyn Erkine ýazyp sorap bilersiňiz. Detalynarynam soň Erkin size düşündirer.
Hawa, şeýle ES Consulting sahypasyny ýöretýän üç kişi biz. Şonuň üçin diýjek bolýanym, diňe men oturamok o taýda. Käwagty bolýar, näme diýer, özel zatlarynam maňa ýazyp başlaýarlar-da. Şonuň üçin şoňa dykgat edersiňiz. Hawa, boldy.
Ýa-ni şo bilen neme bilen maslahat bilen baglanyşykly zatlary ýazarsyňyz. Galan zatlary psihologa zada ýazyp bilersiňiz, ýa-ni o özel zatlaryňyzy. Hawa. Köp sag bol Erkin. Minnetdar wagt aýranyň üçin. Sag boluň. Sag boluň şeýle peýdaly zatlar etýäňiz. Onuň üçin aýratyn sag boluň. Hawa. Hawa, hemişe nesip bolsa, maslahat bolsa, soramaly zat bolsa, saňa ýazarys, sorarys. Hökman. Köp sag bol. Işleriňde Üstünlik. Sag boluň sizlere-de.
Saglyklda görşeli.
Seattle-a gelseň, bir käse çaý berjek. Ýöne bir käse çaý, başga zat däl.
Ýöne bir käse çaýam daglarda bereňiz, oň üçin deýer. Boldy.
Sag bol.
Köp sag bol. Saglyklda görşeli.